To finally tuma dirigu ni ku yɛn suhiya shɛm yi gbaai gba ni yi kpaŋ maŋa yi bɔɣu n bɔŋɔ yi new subscriber ya to n tɛha n ma bia maa ti mɔri ni di fiila shɛli maa di yɛn nyɛla kukoli maa di dula tiŋgbani ka bi tooi wumdi li viɛnyɛliŋga nyin kpiri paŋ ma to di mi ku bɛni ka di yɛn zaŋ ti ma dirigu ti nyɛ wasu shɛli di puuni ma dirigu zaaha di tuhirimi ni kadama nyɛ ŋun wumdi ŋɔ maa ni a baŋ ni kadama silmiin tiŋ bala maa wo ka a tum tuma a laɣiri n nyɛli amaa a bi suli a ni nyɛ pirobili maa zaa a yi wum viideo maa la hali n ti naagi di ku nyɛla ni kadama o ni yi yɛŋ o maa ni o lab maa ka bi lihi n nyɛ ka o mini o paɣa bi ku dila laati fiila ka bi lee lihi ka lahi shɛli din bɛ o niɛma ni puuni maa tuwɛnti wan taauzin yuro lala liɣiri ŋɔ maa so beni bɔhira o bi tumda so beni o bi mimi hii lahi liɣiri isagiis lɔɔ nyɛ ŋun na ʒe kantiŋa ka a baŋ ni kadama ziligi bi saɣi zaŋ ti ɛɛh bi ʒimi ni kadama dara tum ni o dikilayi liɣiri maa n wuhi ni kadama ŋuni mi maŋ liɣiri m bala maa kamawoo. nyina m bɔ a liɣiri ka a liɣiri be a bakɛt puuni a bi chaŋ ti su li ka bɛ ni chaɣ a ni liɣiri maa ni a bi dikilaye ni o liɣiri maa a dina m-bala maa a ni ŋɔ a zulim maa di zuɣu vihigu ka di to ni kadama eeh bɛ niŋ vihigu la hali yi polo ka o doli nyɛli so din ka o doli nyɛli Di ni mali zaa ka bɛ to ni bɛ niŋdi vihigu pɔi Naawuni tim o nasara zaŋ chani ni polo. Amaa the good news shɛli ni yɛn zaŋ pahi mabirigu nyɛla ni kadama lala eh, o naɣibu paɣa bɛ ni deegi o foon maa ni bɛ ko n-tooi yi o paɣa woo, o itali woo, o sokam lolɔri gba din nahi yɛn niŋ dali ka bɛ ko n-tooi yi hal ni zuɣu so so so so so ŋun ka so mi namba bi mi o zuɣu ni. do suɣu ni ku yɛn pahi shɛli nyɛli ka ti ma biɛligu hali a yi ku yɛn go binshɛɣu kam zaa kpaŋ maa maa ka niraba ayi bee niraba ata ka bin namba n ŋɔ ŋɔ ka di ku tooi yi a zuɣu puri ni ɛhɛn a foon maa ni yi ti barigi bee binshɛɣu di zuɣu lihima silmiinsi ŋɔ ba ŋɔ bi ku bɛ laa saha shɛli kam ka a ku yɛn bolo o o o ma namba o paɣa namba hali o iimɛl adirɛs binshɛɣu kam zaa ka di ku bɛ o zuɣu ni ti gbansabila niraba ayi la ni tooi niŋ lala ban ku chɛni shikuru ti ŋɔ ka a ku yɛn yuli boli maa a ba namba bee a ma namba a zuɣu ni bee o paɣa namba ka o ni tooi bolli a ku tooi nyɛli dinzuɣu di tumdi ti ti nyɛ waazu shɛli di puuni n zaŋɔ foon nim di biɛni ka niraba ni tooi zaŋɔ foon nim zaŋ tooi ka o niŋ kool amaa namba din zaŋ ka o yɛn daali o yi kpɛrila ŋo bee gana ha bee so so namba kuli ka o zuɣu ni ɛhɛn dizuɣu miri ka a chɛ ka laabiri ŋo maa ti diya n miri ka a din pahari ayi miri ka a chɛ ka a bɛ gɔri yɔɣu hee ka laɣ shɛŋa bɛni mi ka laa laɣiri maa nyina ni su li ka laɣiri ka di yaɣ kalinli yaai ka zaɣ kara bɛ a binsurigu ni bee a pakɛt puuni a ni tooi gbubi laɣiri amaa din maliya laɣiri maa di bi tu ni di yaɣ a ŋɔ ka a ni tooi zaŋ zaŋ gu din ni maaki zaa ka a niŋ hankali hee ka vihira amaa din kuli bahindi nyɛla ni kadama eeh ti kpaŋmaŋ puuni o paɣa maa n kooli kooli ka ti nyɛ namba o paɣa maa namba ka miro di fiila ka zaŋ foon maa zaŋ chaŋ ti too ka o miro puhi taba do so pun puhi o pa nyɛ namba shɛli din ni tooi puhi yiŋ nima di zuɣu ehe n ni yin yaa bɔri chɛndi ka dagbulgu zaɣisi di zuɣu di ko n suhi shɛm mabiligu nya ni ka dima ee shɛyimiya ka laiki full video ŋɔ maa Hey, laati ma bia ŋɔ a wula ka di kana laa halli ka bi ti control your airport eh, halli ka ti ka o liɣiri ni o binshaɣu kam zaha ka 21000 euro ti bɛ o sani dali din tahali ka o kana kpɛ ŋɔ ŋun le zuɣu zaŋ niŋ laa gamo ŋɔ maa puuni kamata n pun buɣusiri shɛm full one maa zaaha a bɔri chɛŋga ni wɔngam di bɛ youtube maa zuɣu go there like and subscribe and share more to come chana ka yira ka airport maa puuni mini wife ra ku dila fiila na kan yelo yo irin to ni kan che pilin ka network maa bila niŋ wula so maam zala lai maa ni mhm. ni ti chen ti che pilin so ka bi kana ti yi so baagi maa mi n daa malila shɛli daŋ ka gbubi shɛli ka bi kana ni control

so bɛ daa dila man more than n-chani three hours so n-kuli zaŋ machine na ti n-kpankpa ma binshɛɣu kam ka shɛli kani so ka bɛ bɔhiri ni m mi n-kana kpe maa n-yi ok so ka bɛ zaŋ passport nim binshɛɣu kam ti ba ka mani maa lahi gari kpe na so a ni kana n-ni yɛli na ka m mini zo maa ti di ni ti fiila ka n ti nya ka yimaŋli ka di puuni bcos di ʒimi ni laɣiri ma kpe o ni before paa. N baŋ ma a ni ku yɛn ma n baŋ a n yɛli soŋ di zuɣu n labi ok di saha bi kana ŋoli ŋɔ na ti said n zaŋ a na n ti yo a zuɣu kpɛ ŋɔ ok kuli la ni so bi bɔ ni bi control yɛn nya eh, n phone maa o ni n document n bank card maa Mm. n nya so send ma laɣiri yi kpe n chaŋ Italy bee n send so laɣiri kpe ka ma yo yɛ din nim zaa shɛli ŋɔ na a kari n puriba kari problem because n man card gba n bi mali li instead di pa n wife din mi yɛn chaŋ la luɣi shɛli kamani eh, Pakistan nim maa sani ya ya ya ti zaŋ ti ka bi send so ka bi daa tima two weeks so ka tima lawyer so ka n mi doli lawyer maa mi bin be shɛm n yɛli ba yaha so mɛra bi mi niŋ phone maa gba bi yihili la laa o because ma binshɛɣu ka daa bela n baaji maa ni so bin kana ti yɛli ma ni n zaŋ mi nɛma maa ka ti chaŋ ka bi ti seven doli ni yɛltɔɣa maa.

so n mi bi yihi namba shɛli so namba shɛli mii ka n zuɣu ni ba lee din kana shɛli n niŋla confuse n bɔn ok ni n contact ba so contact ba maa kamani ti lahi kɔhiri lɔɔri ka o bi pickira so alaamisi dali maa ka o daa call ma ka n ni man save mi namba shɛŋa ni bɔri ma n mi yɛli ma namba shɛŋa ni store li shɛli maa man ko n ko n mi li but bin yɛn nyɛ shɛli di puuni nyɛ first nyɛla n wife mini o to biɛɣu kam ti niŋla call biɛɣu kam ti niŋla video call before fɔ ka naan ŋɔ la naan bɛ okay and so o control law n nyɛli n sabili la uh, bini ka boli di yuli maa bɔ di yuli maa okay ka lɔya maa yɛn ni ka o sabili mɛ a yo hɔ a na ka o ku to kana ti zaŋ ma chaŋ ka n chɛn ti sabi sabili ka niŋ la Ka ŋɔ ni o lahi contact ba to o yɛn ni o lahi contact ba maa o bi kɔɔli yaha so amaa alizuma maa man mi man di je ni sa di sabi o Mhm, mhm. n kɔɔli o la first o bi to piki second o bi piki so ka n yi o yɛla ni ni o yɛn nyɛli o niŋ

Di zuɣu ŋuna afa ŋun bɔŋɔ maa, n di n sa yil o ya ka daa yo o zaŋ mi a wife, o bɔhima ka bɛ deegi a wife namba zaŋ zaŋ ti ma ni yi kana din saha bɛ ni tooi koo o li bee ni tooi koo la di zuɣu zaŋ zaŋ ti o ka a min o di fiila ehe because ma ti mi ti mali la gorim experience ka yɛtɔɣa shɛŋa di yɛn beni ka a di yɛn yɛli bɛ control ya ma ŋɔ ŋɔ ŋɔ ŋɔ ehe paɣa ŋɔ ŋuna o so yɛn saɣimi ka di ŋmani bɛ gbaagi o mi kpari bee binshɛ shɛli noo ka binshɛɣu kam ehe amaa ti ban be Silimiin tiŋ ŋɔ ti mi ni ka di ba control di ŋɔ ku nyɛla normal dɔnki a liɣiri bɛ a sani bee liɣiri ka a sani di ŋɔ zaa di ŋɔ control yu ŋɔ di ŋɔ ku bɛla biɛhigu puuni di zuɣu di mi ku lahi pahi nyamdi ka dama n tɛha ŋuni n zo maa a hankali niŋya fast pam because ŋuni maŋ mali record yiŋɔ ŋuni mi maŋ pun mali record yiŋɔ a ni yɛn sa ku kana ka maa di ʒiya a man sa bi zani because bin mi ma ka maa ka ti mali bihi maa bi pirigili bɛni mi yɛltɔɣa shɛŋa bɛni maa n bi saɣiri li. Di zuɣu man mini zango nima maliya ti kpɛbu ti yaɣara ŋuna last two months shɛba yiya yiŋɔ ka di pala shɛli oo lala niri maa daa maliya yiŋɔ di yɛltɔɣa din tahili ka bi control ya maa m-bala maa oo gbansabinli so daa bela yiŋɔ o mini n zɔso ŋun kuli che ka a kana maa bini mini ba n-daa kuli gɔri ka ginda. ka o zaŋdi gbana n tiri niraba ka bi tumdi tuma ka o laɣasiri laɣari maa ka laɣari maa di nahi yindi so ku kanila ɛipot maa ni na ka bi ku kontirolo ka di nyɛla tima biɛla o ni bi ni dolili ka ku doli namba maa ni o mii ŋun lee diri fiila yɛŋo ka o kana o mii ŋun lee diri yɛŋo fiila ti yɛŋo bin bori ni bi chɛ ka shɛli n bala maa a mii ŋun daa diri fiila ka bi chɛ ki laa hali ka di kana ti zani ŋuni n zuɣu maa yi kpɛri laŋ so o mini ban daa niŋdili ka bi kpuɣi liiga sabila nima n chaŋ tin ʒiya ŋɔ ti mabiisi o ti miri so bɛ jiŋ maa puuni ŋun gbubila yiŋ o gbana di tooi la yɛli hali mini o niŋ program gba ka n ni yɛn poosili bi toola program ŋun ni saɣam ni o deei yiŋ o passport o pun apply o for two years ka di ʒe ni bɛ zaŋ yiɣi passport amaa lala problem nim maa ka bɛ kuli ʒe o sani maa ka niŋdi connection ka di nyɛla zaɣ'yaa ka za yim Italy kana ni ŋɔ ŋɔ so tumiya tuma ka bɛ diri liɣiri maa n-suri bɛ bi so n-tiri ni ka bɛ niŋdi binshɛɣu Naawuni ni yɛn bɔhi ba ŋɔ maa bɛ bi tooi sani liɣiri maa ka di kuli yiŋa ka lala control ŋɔ maa bɛ bi kana ti kpɛna bɛ duu maa puuni n-nyɛ yino maa o gbana puuni a mini o waɣili ni binshɛɣu kam zaa ha pɛpɛpɛ n suspect ni lala bini maa pahi bɛ ni lihi

bi duu Dracula news puuni ka bi gbahi bi zaaha n zaŋba zaŋ chaŋ ti kpari ti mabia ti ni yɛri soli ni bi yaŋa maa ŋun ŋɔ bin lihi ka o mali yiŋa o gbana binshaɣu dundoli ŋun daa kari yiŋa o daa biɛla tuma ni o konko n na bɛ lala zuɣu nim maa bi zuŋɔ chɛnchira ata chɛnchira anahi n bala maa bibila n-nyɛ ba so adin ŋɔ maa kamina the period of biraabo mali ninvuɣ shɛba gbansabila ka bɛ deei laɣ kara shɛba ŋɔ bɛ sani ka a mi gba zaa n ŋɔ a ni kari ni ka bɛ nya laɣiri maa binyɛliba bi garigami bee bɛ di binyɛli a ni ti yiri ŋɔ maa n mi mina zaaha mi ni ka dama yurop n zo maa ka hali gari yɛltɔɣa ka o tɔɣisi yurop ti mali limit luɣ shɛŋa bɛni mi a ku tooi gbubili n gɔra yurop di nyɛla kirama hali bee ku nyɛla

Amaa o yi kana ka di nya ni kadama o bela ŋumanmaŋa, o dila tim. Din ŋɔ fain. A ni yɛli o, di zuɣu din gba zaa nyɛla yɛtɔɣ shɛli tiŋa. Di zuɣu Naawuni n-yɔh a, amaa ti lee kul yɛn suhimi ka ti zaaha yɛm polo maa, din dii niŋ ka di yi tooi bela ka n yi nya binnamba ni labina kpɛŋŋɔ. ka m mina ka ti niŋ wula ka a paɣa m bɔhim ni bɛ zaŋ a paɣa namba zaŋ tabili bikɔs din kuli niŋ impɔtin bikɔs o bi nya m biɛhigu shɛl di zuɣu n tɛha bɛ na bi tooi nya namba maa di zuɣu bɛ yi nya namba maa bɛn zaŋ li zaŋ ti ma na ka n labina ka nyɛ m min o ti di fiila yi di fiila naagi ka binshɛɣu kam zaa ka ti yiɣi maa ka ti leei yɛli ba ka bɛ suhi adua n zaŋ zaŋ sɔŋ ti Naawuni chɛ ka ti nya nasara dɔmin ti mali silimiin tiŋ yɛltɔɣa binshɛŋa bɛnimi hali nyini pumpɔŋɔ di yɛn ʒiya yɛla ayi a bi baŋ na ka mɛsɛs maa chaŋ ti paai Italy nima Bɛ nyɛla ŋɔŋɔŋɔŋɔ ka gbana bɛ ŋɔ, ka Ital nim gba zaa lan ʒiya. Pumpɔŋɔ nyaagbaŋ yɛtɔɣa n-nyɛ kpe ŋɔ mi mi gba zaa. A yi bo so di zuɣu ni a ni ku zaŋ ti nam baɣa kamali ti bukaata di zuɣu insha Allah. Yuŋ maa, yuŋ maa n-sa yɛn kana n ni sa ku zaŋ o ka o yɛn ni kana ni o ni o nya n-sa yiɣisirila yuŋ maa ni n-kana kpe ŋɔ ŋun yɛba ni n-chɛli ka biɛɣu ŋɔ neegi di zuɣu laa Dagbambili so a ma ŋun sa ku buhi taba maa. Ŋmani n zuɣu ka bɛ zaaha kana, bɛ daa bi lan kuli ni kpɛma. Man ŋɔ m-bi ka ka n yɛra ni kadama zaŋmi liɣiri na ŋɔ, n din nyami kadama hee. Di bi tu ni ti niŋdi proud. Sokam zoorimi ti paari o ni paari shɛli. Ban pun zooi nya passport-nim maa, man yɛri ba a ni zooi nyɛla ya ŋɔ di mali opportunity pam. Ya ŋɔ kamani Italy polo, a yɛn mali European passport, a ni yɛn zaŋ a paɣa zaŋ kaai di niŋ ma tɔ. Amaa ya ŋɔ niriba kuli mali a European passport ka di nyɛla a yi yili Italy kana bee Germany, luɣilikam ka a yi kuli kana nti kuli mali di kpɛŋ ŋɔ. Di mi mɛlidib maa bɛ bi ʒiya ni a zaŋ mi liɣi kara na. Liɣi mɛlidib maa n-nyɛ bɛn bɔri shɛm 5000. 5000 pɛpɛpɛ ka a zaŋ zaŋ niŋ a daa kaunta di zaŋ zaŋ wuhi ba piri tim li ka a yuli ni a binshɛɣu kam yina di naam maa. Ka ŋun ti yɛra ni a gbib mi ready cash 20000 ka di tom yɛn ni a zaŋ zaŋ ti o ŋuni lawyer n-nyɛ o, poliŋga n-nyɛ o, ŋuni n-rɛntiri duu. Ŋun sa buhi maa hali ni di zuŋɔ bɛ gba na bɔrila duri gba ni bɛ rɛnti. Ka duu kɔŋko rɛntibu ka o yɛli ni a zaŋ mi liɣiri na ŋuna. pahi ma bia man bɛ n buhiri yɛtɔɣa man mi bɛ n yɛlo shɛli maa n ku mi o n ku mi o o ni kana yi ŋɔ bifɔɔ saha shɛŋa n tooi bi taali asɔri ya ŋɔ o niŋdila wantɛd o ni daa kana ya ŋɔ mali itali maa dini n zaŋ o zaŋ yihi itali maa lala saha maa ya ŋɔ o kpaagi o ku shɛli daa n ku duɣi ko tulim n kpaai wɔbi o maŋa ni bi tooi gbana ka di zaaha yoli ka bi zaɣisi a nyɔɣu ka laa nir ti leei n-zaŋ noo yɛn wɔhi a la soli. Mani nyɔɣu vɔbu m-bala maa. Di zuɣu Naawuni ku zaŋm ti nambɔɣu ka mali ti bukaata. Nasara ka a niŋ maa, di zaŋ shɛ Allahu. Pumpɔŋɔ ti ni ku yɛn fokɔsi shɛm nyɛla kadama din yɛn niŋ shɛm ka yiŋnim maa bi pa wum a damli. Ɛhɛ amaa a ni daa ku tib alahabali yɛli a mali alaafee a beni ŋɔ maa, ɛhɛ ka chɛmsa ku tooi la o duma ka yɛl o yɛla a mali alaafee yɛli hali ti mabia maa yɛla ni kadama yi mini ba. yi mini o n puhi ashɛm ka o naan yi so ŋun tiɛhi ŋun mi sabi mi dini di zuɣu insha Allah naa n-kuli zaŋ ti na m-bɔɣi o di zuɣu n-tiɛhi a yuli o ni kuli booni Mister President sokam ni kuli mim ashɛm social media maa m-bala di zuɣu a kuli kpe YouTube zuɣu bee luɣili kam sokam ni kuli mim ashɛm yin di ka di tam di ni pun niŋ ka a di pun mali di tam n-ŋɔ a naan yɛli ni ka dima bee a di ku ba niriba pam yaha Fasco Mɛ Suuna nima Mɛ Rashid nima Pala mo ama mi ka di ŋmaa yi mali dagbambi yuun yo biɛri mi eh, to pumpɔŋ eh, to pumpɔŋ ti dagbambi gurup gurup ni maa yi gba ku zaŋ maŋ kpɛhim di puuni ka che ŋolo ŋɔ ŋɔ to ŋɔ rashid ŋɔ ŋuna mini o ku bala saha shɛli kam to rashid diri ni ka rashid mi n ŋɔ rashid pun yɛli ma di zuɣu So a ka fiila biɛri puuni gba? Noo, Rashiid, ti mini o n-kul bala, bikos hal ni kul yɛla shɛm ŋɔ, ninvuɣ shɛb maa zaaha. True, Rashiid, Naawuni ŋun o ni kul yɛli maa, Eey, Mister President, a nyɛ zaɣ yaa ka zali. Eey, yaa, yaa, Rashiid, Rashiid, so ŋun nir mi a yi lahi yɛtɔɣili ŋɔ o di pun kool ma yɛlima.

Ŋun lee yɛla aleya ŋɔ ka n wum. Ŋun bɔra. Ŋun bɔra. Ŋuni ŋɔ yɛ dagbam yɛra yɛtɔɣa shɛli yaa ni ŋun bɔra ŋuni n yi bi nyaa ka bɔhiri a yɛla ka di niŋ gɔgaligu di zuɣu ŋuni n bi kari yɛtɔɣa maa muɣisi laa hali ka o ti paai ma yɛli ni kadama m bom ashee zaŋ zaŋ ti o di zuɣu inshaallahu di zuɣu din beni m-bala maa bɛ zaa ha bɛn wum lala yɛtɔɣa maa so inshaallahu Naawuni zaŋm ti nam bɔɣu.